ئۆپۆ هەوڵ دەدات جێگای خۆی لە دڵی بەکارهێنەرانی مۆبایل لە کوردستان و عێراق بکاتەوە، ئۆپۆ ئەی سێڤتی وەن مان لایە با بزانین تایبەتمەندەکانی چۆنن و ئایا بزانین توانای مۆبایلەکە چۆنە سەرەتا لایکی ڤیدیۆکە بکە و ئەگەر بینەرێکی نوێی سەبسکرایبی چەناڵەکە بکە و هەروەها زەنگۆڵەی تەنیشت سەبسکرایبەکە چالاک بکە بۆ ئەوەی ئاگاداری ڤیدیۆکانی داهاتوو بیت. دووبارە سڵاوی هەقتان لێبێت من پێشەنگم پێشەنگ جەمال وەک هەمیشە لە چەناڵی یوتیوبی بیرواڵا ئۆپۆ ئێ ثێرتی وەن، مۆبایلێک کە لە مانگی دووی ئەمساڵ بڵاوبوویەوە، مۆبایلەکە لە مۆبایلە ئاست نزمەکانی کۆمپانیای ئۆپۆیە و یەکێکە لەو مۆبایلانەی کە لە نێوان ئاست نزمەکاندایە، واتە مۆبایلەکانی ئۆپۆ دەکرێن بە سێ جۆر، ئاست نزم، ئاست مامناوەند و ئاست بەرزی هەیە، دیارە ئەم مۆبایلە یەکێکە لە مۆبایلە ئاست نزمەکانی کۆمپانیای ئۆپۆ. سەرەتا با بچینە لای کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە پاشان دینە و باسی تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە دەکەین وەروە تاقیکردنەوەی مۆبایلەکە دەکەین دیارە لە کاتی کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە وەک هەمیشە بۆکسێکمان هەیە کە ئەم بۆکسە دەرزیکردنەوەی هەڵگری سیمکارتەکانی تێدایە و هەروەها ڕێنمایەکانی تێدایە لەسەری نووسراوە ئۆپۆ وەروا پارێزەرێکی مۆبایلەکە کە ڕەنگی پارێزەرەکە ئاویە وەک هەمیشە و پاشان مۆبایلەکەمان هەیە بەڵام جارێ بە باسی دیزانی مۆبایلەکە نەکەین دیزین لە ناو بکسەکەدا چی دیکەمان هەیە ئەداپتەرێکی بارگاوی کەرەوەمان هەیە بەڵام ئەگەدار بن ئەداپتەری بارگاوی کەرەوەکە توانای نیە مۆبایلەکە بە خێرایی بارگاوی بکاتەوە بەڵکو تەنها بە توانای دەوات مۆبایلەکە بارگاوی دەکاتەوە و پاشان بیستۆکی تایبەت بە کۆمپانیای ئۆپۆمان هەیە کە لەگەڵ مۆبایلەکەدا نردویەتی و هەروەها کێبڵێکی بارگاوی کەرەوەکە کە گیاگادار بنەم کەی بڵی بارگاوی کەرەوەیە لە جۆری مایکرۆ و ئسبیواتە لە جۆری سینیە بۆ ئەوی بە خێرایی مۆبایلەکە بارگاوی بکاتەوە و مۆبایلەکە دەربارەی دیزایانی مۆبایلەکە ئەتوان بڵێم دیزایەنەکەی زۆر جوانە ئەوە یەکێکە لەو ڕنگانی کە من پێم جوانە بە ئەم دەستگەشت لێ بکەینەوە دیزانی موبایلەکە لە بەشی دواوە

وەروا لە بەشی پێشەوە ڕوونمایەکی تەخت وەروا کامێرێکی سێڵفی لە جۆری پەرچەمی دڵۆپەی ئەمە دیزایانی مۆبایلەکە بوو ئێستا ببینە سەر باسی تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە دەربارەی تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە دیارە یەکەم شت کە هەستی پێ دەکەی ئەوەیە کە مۆبایلەکە هەڵدەگری هەستەکەی کێشی مۆبایلەکە زۆر سوکە کە کێشی مۆبایلەکە تەنها سەد و هەشتا گرامە وەروا لەبیر نەکەین کە بەشی دواوە چوارچێوەی مۆبایلەکە هەردووکیان لە یەک مادە پێکهاتوون کە پلاستیکە و هەروەها بەشی پێشووی مۆبایلەکەت لە شووشە پێکهاتووە دیارە ئەم مۆبایلە لە مانگی دووی ساڵی دوو هەزار و بیست دا بڵاو بوویەوە و ئەوەمان لەبیر بێت کە مۆبایلەکە دەرچەی بارگای بوونەوەکەی لە جۆری مایکرۆ یو ئێس بییە. وە گەر دەربارەی ڕوونمای مۆبایلەکە قسە بکەم دیارە ڕوونمای مۆبایلەکە ڕوونمایەکەی قەبارەکەی گونجاوە، بە بەراورد بە ئاستەکەی کە مۆبایلەکە یەکێکە لە مۆبایلە ئاست نزمەکان بەڵام ئەوەمان لەبیر بێت کە جۆری ڕونمای مۆبایلەکە IPS LCD وەروە قەبارەکەی 6.5 ئینجا و هەروە ڕوونەکەی بریتە لە HD پلس کە HD پلس بۆ مۆبایلە ئاسمە ئەم ئاست نزمەکان شتێکی ئاساییە بەڕای من و لە کاتی بەکارهێنان و سیرکردنی یوتیوب و ئەو کارانەدا بڕۆ ناکەم کێشێکی وەها بۆ ئەو کەسانە دروست بکات کە مۆبایلێکی ئاست نزم دەکڕن و دەربارەی کامێرەی مۆبایلەکەت دەربارەی کامێرەی مۆبایلەکە دیارە کامێرە سەرەکیەکەی دوانزە میگاپیکسڵە و هەروە کامێرەیەکی دیپس یاخود تەستەوەرێکی دیپسی هەیە کە تایبەتە بە یاریدەی وێنەی پۆرتریت و هەروە کامێرەیەکی وێنەی ماکرۆی هەیە کە ئەم دوو کامێرەی هەردووکیان هەرێکەیان دو میگاپیکسڵن وەروە فلاشێکی هەیە لە بەشی دواوە وارچی دەربارەی کامێرای سێلفی مۆبایلەکەیە لە بەشی پێشەوە کامێرایەکی سێلفیمان هەیە کە هەشت میگاپیکسڵە وەروە لە جۆری پەرچەمی دڵۆپەیە کە پێم وایە ئاستی کامێرەکانی بەگشتی تەواو بەڵام با ئێستا بچینە لای تاقیکردنەوەیکی کورتی کامێرەکان بزانین توانای کامێرەکان چۆنە و دێنەوەلاتان دیارە ئێستا کامێرەی ئۆپۆ ئەفێرتیوەن تاقیەکەینەوە ڕای خۆتان دەربارەی ئەو وێنانە بڵێن کە ئێستا لەسەر شاشەکەی بینن بزان توانای ئەم مۆبایلە چووە ناواروا توانای کوێنەکانی چۆنە بۆ موبایلێکی ئاست نزم و ئەگەدار بن لە کۆتاییدا نرخی موبایلەکە دەڵێن و ڕای خۆم دەربارەی نرخی موبایلەکەی ئۆپۆ دەڵێم بەڵام ئێستا هەر لە کۆمنتەکان لەگەڵ قسەکانی مندا بڕۆنە خوارەوە لە دە نمرە چەند نمرەیان بە کامێرەکانی ئەم مۆبایلە بۆ موبایلێکی ئاست نزم وەگەر باسی خێرایی و بەشی ناوەکی و هەروە یاریکردنی موبایلەکە بکەین چارەسەکەری موبایلەکە میدیاتێک هێڵی و پیسێرتی فایفە کە لەسەر شێوازی دوانزە نانۆمەتری بنچینە کراوە و ئەتوانم بڵێم چارەسەرکەرێکە بۆ مبایلە ئاست نزمەکان گونجاوە و لە کاتی یاریکردنی پەبجیدا بە توانایەکی ئاست نزم دەتوانێت یاری بکات و پێم وایە بۆ توانا ئاست نزمەکەی خۆی لە کاتی یاریکردندا هەست بە کێشەیەکی گەورە ناکەی کە بۆ دروست بکات بەڵام عادەتەن مبایلە ئاست نزمەکان بۆ یاریکردنی قورس نابێت و تەنها بە توانایەکی نزم ئەتوانن یاریەکان ئەنجام بدەن کە پێم وایە مبایلش هەر بە توانایەکی ئاست نزم دەتوانێت یاری پەبجی بکات وەکو لەسەر شاشەکە دەیبینن ئەمە تاقیکردنەوەی یاری پەبجیە بە مۆبایلی ئۆپۆ ئێفێرتیوەن ڕای خۆتان دەربارەی یاریکردنی مۆبایلەکەش بڵێن و دیارە بیرگەی مۆبایلەکە 128 گێگایە و هەروە بیرگەی کاتی یاخود ڕامی مۆبایلەکە چوار گێگایە کە پێم وایە بۆ مۆبایلێکی ئاست نزم بژاردەێکی زۆر زۆر گونجاوە و لە بیر نەکەین جۆری 64 گێگاش بەردەستە و نرخەکان ئێستا لە یەکێک لەم دوو بەشەیە تێکیانەی بینن وا دیارە نرخەکان بە شێوەیەک لە شێوەکان نرخەکانی کەمێک بەرزە بەڵام با کەمێک باسی بەشی ناوەکی زیاتر بکەین پاشان دێمە باسی نرخەکان و شایانی کڕینە یاخودنا و دیارە پەنجەمۆری مۆبایلەکە لە بەشی دواوەیە کە لێرەدا دەبێت دەست لێرە دابنێی بۆ ئەوی پەنجەمۆر یاخود پەنجەی تۆ بناسێتەوە و ئاسایشی مۆبایلەکە بکاتەوە و دەربارەی باتری مۆبایلەکە باترێکی 4230 میلی ئەمپێری لە خۆ دەگرێت کە پێم وایە بۆ مۆبایلێکی ئاست نزم کێشەیەکی وهات بۆ دروست ناکات و باترێکی گونجاوە هەرچەند دەکرا باترێکەی کەمێک زیاتر بووە بە بەراورد بە ئەوەی چارەسەرکەرەکەی کەمێک زوزەی زیاتری پێویستە بە بەراورد بە چارەسەرکەرێکی بنچی نەکراوی حەوت نانۆمەتری یاخود تەش نانۆمەتری چارەسەرکەرەکەی دوانزە نانۆمەترە و کەمێک وزەی زیاتری پێویستە بۆیە دەکرا باترێکی تۆزێ زیاتر بێت کەمێک زیاتر بێت بەڵام بەدڵنیایەوە کێشێکی وهات بۆ دروست ناکات و بۆ کەسانێک ئیشی ڕۆژانە یاخود تۆڕە کۆمەڵایەتەکانی پێ بەکاربێنن لەو بڕایدا نیم کێشەیەکی وهیان بۆ دروست بکات و دەربارەی بەرگاویکەرەوەی موبایلەکە بەرگاویکەرەوەی موبایلەکە لە جۆری مایکرۆ USB و توانای هەیە تەنها بە توانای دەوات موبایلەکە بارگاوی بکاتەوە. و دەربارەی ئەوەی ئایا ئەم مۆبایلە شایانی کڕینە یاخود نا نرخی موبایلەکە بۆ جۆری سەد و بیست و هەشت گێگابایت و هەروەها ڕامی چوار گێگابایت نرخی سەد و نەوەد بۆ سەد و نەوەد و پێنج دۆلارە بە بڕوای من نرخی مۆبایلەکە کەمێک لە ئاستی پێویست زیاترە وە دەکرا نرخەکەی کەمێک کەمتر بێت بەڵام ئاگادار بن مۆبایلەکە جۆری شەست و چوار گێگاشی بەردەستە وە بۆ جۆری شەست و چوار گێگا لە ناو بازاڕەکانی کوردستان و عێراق ئێستا دەتوانن بیکڕن بۆ ئەم جۆرە نرخەکەی کەمێک کەمترە کە لەم بەشەدا بۆتان دەنوسم وە لەم بەشەدا جۆری سەد و بیست و هەشت گێگاکەی نرختان بۆ دەنوسم هەردوو جۆرە نرخەکەی بەڵام دەکرا نرخەکەی کەمێک کەمتر بێت وە دەربارەی تایبەتمەندێکانی ڕوونماکەی و تایبەتمەندێکانی و بە گشتی کامێرە و ڕوونما و شاشە و یاخۆ بڵێن ڕوونما و بارگاوی کەرەوە و باترێکەی بە گشتی هەموو تایبەتمەندێکانی بۆ کەسانێکە کە بیانەوێت تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بەکاربێنن و ڕۆژانە پەیوەندەکانی خۆیانی پێ ئەنجام بدەن وارواش بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتەکانی و ئەو کارانە بەگشتی بەڵام من پێشنیاری ئەم مۆبایلە ناکەم بۆ کەسانێک کە یارێکی زۆر بە مۆبایلەکانیان بکەن یاری خورس بە مۆبایلەکانیان بکەن وەکو پەبجیەک و کۆڵف دیوتی چونکە ئەم یاریانە یارێکی ئاست بەرزن و ناتوانانی بە مۆبایلێکی لەم شێوەیە پشتی پێ بەسی چونکە ئەم مۆبایلە تەنها بە توانایکی ئاست نزم دەتوانێت یاری بکات ئەومان لەبییر بێت ئەگەر ویستت موبایلێکی باشتر بکڕیت لەم موبایلە کە بۆ یاریکردن گونجاو بێت لەو بڕوایەدام ئۆپۆ ڕینۆ ثری پرۆ یەکێکە لە بژاردە باشەکانی کۆمپانیای ئۆپۆ و لەبیر نەکەین کۆمپانیای ئۆپۆ ڕووکارێکی تایبەت بە خۆی هەیە کە ڕووکارەکەی دەتوانم بڵێم ڕووکارێکی جیاوازە لە هەر ڕووکارێکی تر کە تۆ بەکاری دێنی وە زۆربەی موبایلەکانی ئۆپۆ توانە بڵێم دە سەدا نەوەدیان توانای پەیوەندی تۆمارکردنیان هەیە بە ئۆتۆماتیکی دەتوانێت پەیوەندەکانی ڕۆژانە تۆمار بکات بەگشتی موبایلەکە وەکو وتم دەکرا نرخەکەی کەمێک کەمتر بێت و بەکارهێنانی ڕۆژانە بۆ کەسانێک گونجاوە کە بیکڕن بۆ کەسانێک کە فەیسبووک، ئینستاگرام، یوتیوب بەکاربێنن ڕۆژانە و هەروە پەیوەندەکانی خۆیانی پێ ئەنجام بدەن و ما باقی کەسانی تر ئەتوانن مۆبایل لە ئاس مامناوەندەکان یاخود ئاس بەرزەکانی ئۆپۆ بکڕن کە لە نرخێکی بەرزتردان بەڵام بۆ مۆبایلێکی لەم جۆرە بە نرخی 195 دلار ئەگەر ویستان لە کڕینی مۆبایلەکە هەبوو لە بازارەکانی کوردستاندا دەتوانن بکڕن بەڵام شتێکمان لە بیر نەچێتە کاتی کڕینی مۆبایلەکانی ئۆپۆدا زمانی کۆمپانیا ئەلیکترۆنیک سێڵ لەبیر نەکەن کە لەسەر پاکەتی موبایلەکانی ئۆپۆ هەبێت لە کاتی کڕیندا چونکە ئەم زمانە زمانی یەک ساڵە بە فەڕمی بۆ کۆمپانیای ئۆپۆ هیوادارم ڤیدۆکە سودێکی بچوکی هەبێت و ئەگەر تاکو ئێستا لایکی ڤیدۆکەت نەکردوە لایکی ڤیدۆکە بکە و ئەگەر بینەرێکی نوێ بووی سەبسکرایبی چەناڵەکە بکە و هەروها زەنگۆڵەکەی تەنیشتی چالاک بکە بیکە بە ئۆڵ بۆ ئەوەی ئاگاداری ڤیدۆکانی داهاتوو بیت هیوادارم ڤیدۆکە سودێکی بچوکی هەبوبێت بۆ هەرێکێک لە ئێوە چاوەڕێن بگەن بە پەنجا هەزار سەبسکرایب و سوپرایزی زۆر گەورەم هەیە بۆتان